Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum, l-Ewwel ta' Lulju, ninsab l-Università ta' Malta biex nintervista lil John Kind ta' 58 sena minn Birkirkara. John Kind se jgħidilna dwar taqbiliet li kienet tgħidlu n-nanna tiegħu Maria Dolores mill-Furjana u li twieldet fl-1896. John, għedtilna li taf xi taqbiliet. Tista' tgħidilna X'inhuma u tgħid minn fejn smajthom?
Li smajthom m'għand in-nanna tiegħi għax jien trabbejt man-nanna tiegħi. Sewwa, din twildet fl-1896 u mietet fil-1987 kienet mietet. Jiġifieri smajthom waqt it-trobbija, tifhem? U minn fejn kienet? Hi kienet mill-lokalità tal-Furjana. U kif għadna iktar qabel, kull taqbila il-lokal hija differenti minn lokal għal ieħor. Ikun hemm kif tgħid similarity bil-Malti, bħal xebħ, ikun hemm xebħ, imma ikun hemm ikun hemm id-differenza, tiskata, anke mill-Furjana għall-Belt, ara kemm huma viċin. Ġieli smajthom mill-Belt. Ġieli smajt xi ħaġa, imma smajt il xi ħadd ieħor jgħidha, mhux fis-sens mhux Inkun xi mkien u hawn nisma' konversazzjoni ngħid ara di bħalma qalt lil nanna imma mhix l-istess. U mbagħad inkun nistabbilixxi minn fejn jkun hu, ħa ngħid mela dawn ara għalkemm huma l-istess, il-verżjoni ma jkunux. Hemm ħafna minnhom kif għadtlek ta' swied il-qalb kreaw ruħhom minħabba minħabba li fis-sixties u l-50s emigraw għax kien hawn nuqqas ta' xogħlijiet, emigraw ħafna nies lejn l-Awstralja, l-Kanada u l-Amerika. Allura ħafna minnhom, pereżempju waħda minnhom, di dejjem fuq il-ħanini, normalment jew ħanin jew ħanini. Imma dawn dejjem ibbażati fuq il-ħanini, għax dik hi qiegħda ħanini sejjer isiefer. Bejn it-tnejn u t-tlieta jmur. Li kien joħroġ il-qamar kwinta, huwa u ħiereġ il-vapur għax qabel kien imorru pereżempju ħuti jmarru bla kille l-ewro. Kienu jħallsu ħames liri Maltin biss u kienu jdumu xahar. Allura huma x'ħasbu warajha di, x'hemm warajha di għax jien jien dik li nhu pjaċir. X'hemm warajha, x'hemm wara l-ħsieb. Ġifieri huma tant, jien pereżempju meta kont żgħir, ħut it-tewmin peress li kunna ħafna ħmal kbar kellhom jitilqu biex meta jaħdmu l-Awstralja jibgħatu l-flus lil missieri u nkunu nistgħu ngħixu aħna. Allura ġarrabna dik il-firda. Pereżempju ħadd busu l-aħħar darba l-ħuk tgħannqu, int ma kienx ikollok l-intelliġenza u li tgħid isma' da ħa jarġa' jiġi xi darba oħra tgħid da issa ħejja. U l-familji kienu kienu close ħafna qabel, jiġifieri mhux illum mhumiex, imma m'hemmx paragun. minn qabel għal llum, m'hemmx paragun. U għandna qnihom tal-aħħar darba, ġifieri ħabba nuqqas ta' xogħol u naqqas ta' flus, u ma tafx xejn, ma tafx jekk se tarahom iktar, allura tru dawn l-affarijiet, ikkreaw ruħhom dawn l-affarijiet. Issa daw, darġa, qabilna qabel sifru ħuti għax ħuti marru fis-seventies, daw bdew mill-fifties daw jitilqu, u anke fit-twenties minn għalija kienu marru lejn l-Amerika għax kien hemm ktieb ulied in-nanna Venut, jirrakkonta fuq xi Maltin il-bużullotti u l-paprati li kienu jagħmlu l-Amerika, ġifieri min-nineteen twenties bdiet din il-biċċa ta' xogħol. U di kienu għamluha di tal-vapur, għax peress li kien idum xahar il-vapur, il-qamar kwinta jagħti dawl, qamar kwinta huwa full sewwa, jagħti dawl u jgħidlek isma' bis-saħħa tad-dawl tal-qamar il-vapur ikun jista' jsib it-triq tiegħu. Ġifieri għax il-ħsieb ħelu hemm. Innoċenti imma fih sens. Fih sens. U t-taqbila qiegħda kważi perfetta. Hemm ħafna minnhom by the way huma imperfetti t-taqbiliet. Imperfetti normalment ikun ara l-ewwel vers mat-tielet vers. u t-tieni vers ma' raba' vers. Hemm minnhom li jaqbdu perfettament, però hemm ħafna minnhom li huma imperfetti. Però mbagħad fonetikament jisimgħu, jinstemgħu sew u xorta għandhom ħsieb. Tifhem? U f'daqqa kontu tgħidulhom pereżempju dit-taqbila li semmejtli fil-bidu jew inkella forsi n-nanna kont tisma'. Le, le, di ħa ngħidlek, di normalment aħna kellna tliet subien f'daqqa. Aħna konna sitt subien, imma tliet subien tal-istess età. Allura bħal speċi biex biex tikkwitana u l-mammi tkun tista' tagħmel xi ħaġa oħra, kienet toqgħod taljenana b'dan l-affarijiet, imma kif qed ngħidlek, ħadd minn ħuti ma qatt ma ħa interess. Jien dejjem jien dejjem insaqsi fuq dejjem insaqsi. Għax inħobb il-Maltin. Il-Malti nħobbu ħafna jiena, pero li jiena kontrih u mbagħad hu tweġġgħani ħafna jiena artist sewwa, xogħli huwa artist, graphic artist u mpinġi jiġifieri. Il-Malti li jiddiskustani ħafna pere u naf minn fejn ġejja din il-biċċa ta' xogħol tal-għira u li ma tixtieqx ġid il ħaddieħor, ġejja ħabba l-proporzjon tal-pajjiż. Peress li aħna żgħar u relatati b'xi mod u ieħor kważi ma' kulħadd. Qed tifhem? Dik oħra, dik issa mbagħad insemmihielek ħabba għalfejn hemm ċertu kunjumijiet fl-istess irħula. Dik ħabba n-nuqqas ta' transport. Insomma, tfakkarni x'kont qed ngħid? Għax għax kont ninsihielek di tat-traddi ta' ta' ta' ta' ta' tal-lorikalitajiet ukoll it-taqbiliet u u u l-kunjumiet baqgħu fl-istess lokalitajiet għax dak li jkun ma kienx imur ma kienx hawn mezz ta' trasport allura inti nor normalment kienu jiżżewġu fl-istess lokal. Anka bejn l-istess Familji. familjari. Sewwa, mela dik l-istija wkoll. Fa fakkarni x'kont qed ngħid qabel tal Li għax aħna post żgħir.
Eħe. Imma kont ħa ngħidlek xi ħaġa oħra. Anzi, u din ma xtaqx nimmissi għadi ta' trasport, għax għalek it-taqbiliet un bat kifet najdu mm. baqaw. Baqa u varjati, mhm. u varjati, għax dak li kien jaħseb f'dal-post, ma kienx jaħsbu Għaliex ħa ħa nkomplu fuq daw daw kien kien biex taljenana kienet tgħidhomna, qed tifhem? Però gradwalment, għax hi peress li kienet kbira fl-età, mhux tfaqqa' subgħajk u tiftakarhom, però ġieli pereżempju kienet, eħe, ġieli ġieli tmur lura u tiġi perfetta. U ġieli tgħidilha isma' x'kilt f'nofsinhar u tgħidlek Ma nafx, qed tifhem? Pero li. Tismagħhom ukoll forsi minn nies tal. Le, le, le, jien dejjem minn dejjem minn qatt ma smajt minn għand in-nies. Infatti, jekk smajt xi ħaġa minn għand in-nies, ironikament, għax bla tagħmel sens, ma kontx nagħti kas tagħhom. Li kienet tgħidli hi isu kienu kien bon fatt, tifhem xi ngħidlek kienet tgħidli dawn l-affarijiet. U ħarġu kif qed ngħidlek, ara, pereżempju, ħanmlu biex sekwenza xħat erba noti jien ħalli ma naqbżu xejn. Jien għatlek ehm, tal-vapur, ma dik nistaw naqbżuha. Eh, per eżempju, ehm, taf li biex taqbad la rusa kienet jew bil-ħuttab dak iż-żmien, tmur tajdlu jew kella joħorġu xi qasrija tifhem, jew tibgħat tajdlu ma' xi ħadd. Dini waħda minnhom, daw kienu jikrew kif qed ngħidlek. Qabel kien kun hemm Ħin sostanzjali bil-qeda fuq il-bank u inti tajt tajt xi ħaġa. U jien, bla ma rejt tajt kieku nagħmluha hekk. Fimt? Kieku nagħmlu hekk. Waħda tajt il-oħra, waħda tispira l-oħra u bekk rew. Għalhekk issa, issa mhux tal-li ma jikrewx uħom daw, mm. tal-li lingwa. Kontatlu l-professor Manuel Mifsud għatlu l-lingwa, ħat intilef għatlu mur il-play school, u minn 50 tifel ma ssibx wieħed, wieħed, wieħed, jitkellem bil-Malti. Ma ssibx. Mela l-ilma tintilef. Jiena tiġix toqgħod tgħidli niffollowyjak, nikkwestjnjak, nikkont. Inkredibbli. Bil-mod il-mod it will fade away, tisparixxi, tisparixxi. Anyways. Ara, di xi ħaġa oħra, pereżempju, sellu għalih, morru għidulu. Ġieli smajtha jaqgħu di? Lil dak li hemm fil-kantuniera. Għid- Sellgħu għalih. Le, sellgħu għalih morru għidulu, bagħtet tgħid ma' xi ħadd. Għad. Tifhem għax kellha interess fih. La, sellgħu għalih morru għidulu, lil dak li hemm fil-kantuniera. Għidulu joqgħod bi kwietu jseraħ moħħu ġifieri, għax fi ħsiebu qiegħda jiena, ġifieri da li għandu f'moħħu jien għandi f'moħħi bħalu wkoll u eventwalment, fhimt? Hekk. Dik oħra. Oħra din. Kemm inħobbu 'l dak ħanini. Ħsieb ta' moħħi dejjem fih. Ma jgħaddix mument għall-ieħor li ġo qalbi ma nsemmihx. Alright, di qisha relatata Issa, ma li għedtilna. Eħe, l-ewwel. eħe, għax għax- għal- għalhekk jew bi skop ta' ta' ta' ħuttab, jew inkella ħa- kien hemm ħafna ta' kif qed ngħidlek ta' ta' swit il-qalb. Minħabba l-immigrazzjoni.
Ħabba dik, għax dik sofrejna ħafna, dik sofrejna. Ftakart x'kont qed ngħidlek ta' ħabba l-Malti. Ħa ngħidilek ukoll, tweġġagħni ħafna, tweġġagħni di, tweġġagħni mmiss. Però jien xorta nibqa' nfaħħar ix-xogħol Malti u nħobb il-Maltin. Mhux bħall-maġġoranza tal-Maltin, tifhem? Jiena minn sbatax-il sena forsi jista' jgħidlek dak ir-raġel naħdem hawnhekk. U hawnhekk ikun isir ħafna trespassing bil-Malti ħafna tqaw kif tlajjar sort of kulħadd għaddej minn hemmhekk. U ġieli pereżempju kont peress li mpiġġi kont ħadd ordni li mpiġġi l-Gran Mastri kollha ta' Malta għawdhom xi tliet snin u nofs għaddej u hawnhekk ikollok ħin biżżejjed sakemm ma jkollokx nies quddiemek li tutilizza l-ħin u kont noqgħod nagħmel dawn il-Grand Masters sewwa. U ħadli fit-tul dax-xogħol. U pereżempju darba waqaf wieħed, din mhix darba ġrat li ta' ma ħa ngħidlek okkażjoni darba veru redikola, ma jiena nkun naf hu għal xiex qalli hekk, għax jiena mbagħad noqgħod nindaga wara li jitlaq, jien inħobb naħseb, dejjem jiena twielidt biex nara x'hemm wara dak li jseħħ. Iwa nħobb nosserva għax l-artisti, kont tkellimt ma' professionals barranin, kelli ġieli ħdimt xogħlijiet kbar ma' artisti barranin, u ovvjament nitkellmu bejnietna. U di tkun ġo fik, jien anke pereżempju mmur festa, noqgħod inħares, noqgħod nifli l-uċuħ kif titħaq fejn tħares. U ġieli ġratli wkoll, mhux darba eh, mhux darba di, di jiġifieri realtà li se ngħidlek. Inħares fit-tul, inħares lejn persuna u nibqa' ngħidlu f'moħħi sakemm iħares mill-folla lejja. Ġratli mhix darba, issa jekk hi koinċidenza jew ma nafx, imma ġratli. Ejja, imma ġratli. Dik ġratli wkoll. U da għadda minn hemm insomma u kif qabbeż taf fejn hu l-lobby hawnhekk hemm ħġieġ. U da kien persuna fih raġel. U kif qabbeż ħġieġa kien qisu xi sitta ta' filgħaxija kien hawn daw l-evening courses u hekk. U jiena nkun nieħu pjaċir ħafna għax ma la jkolli telefonati u ma jtellifni ħadd. U dak xogħol ta' ħsieb u ma taffordjax li tieħu żbalji fihom, fih ħafna dettalji żgħar. U reġa' dar lura hekk, għandu ħa jistaqsini xi ħaġa. U qed jarani insomma bil-lapsijiet u bl-affarijiet kollha insomma, bl-equipment kollu. Qalli din inti tagħmilha, qed tagħmilha. U jien kif qalli kont diġà bdejt kif qalli hekk Punti ġa, ġifieri l-Kaldarun beda mill-ewwel, eh, spontanjament, ibaqbaq. U ftaħtlu ġiex tikxaxen, jien jgħidlek dan, dan miġnun. Dak fejn kont jien għandi tliet tikxaxen. Ftaħt wieħed għamilt hekk, ftaħt l-ieħor, batlu ma' ħadd. Bat pa speċi ma femnix da. Għax da mux redikola tbilla pes fidi. Qed taranna nagħmilha għalfejn tistaqsini aqta' x'qalli tieni domanda. U arġajt tajtu l-mediċina tiegħu stess. Għax hu fil-ħolm tiegħu ma biss fil-ħolm tiegħu ma jimmaġina li jagħmel dak li kont qed nagħmel jien u dismajta anke fuq televiżjoni barranin. X'qalli t-tieni domanda? Taf x'qalli? Għalli ma kollha inti tagħmilha? Għatlu le, għatlu x'għatlu. Għatlu le, għatlu x'kollha, għatlu ma jgħina kapaċi nagħmel di kollha, għatlu issa xi seba' kwart jiġi ħija u jkompli li hu. Ma naffordix li nagħmilha kollha dik. U mbagħad isu klikjalu moħħu, għalli ħalli nduna mbagħad li jiena qed nirredikolah għax da. Come on. Issa għalfejn semmejtu li dal-paragun. Fl-istess ħin Jgħaddi xi ħadd ieħor, mhux dakinhar, ovvja, xi ħadd ieħor, barrani, għax hawnhekk mimlijin barranin, jieqaf da, how talented, you're wasted, what a brilliant job you, ara x'differenza, ara x'differenza, ara d-differenza, żewġ umani, issa l-Malti u l-barrani. Dik id-differenza. Għax il-Malti kattiv. Il-Malti flok iħobb, mhux qed niġġeneralizza ta' imma ħa ngħidlek il-miżien ixaqleb lejlejra. Qed qed ngħid kontri għax jiena veru nħobb il-Maltin, nħobb u dak kollu li hu Malti u dak li huma Mulbliday jiġifieri naġevolah immensament. Imma dik hi l-problema li għandna. U f'kull settur mhux fit-tpinġija, anke just naf ġib Taljan ta' iksi lill-faċċata dawk jafu jiksu. Taf kemm hawn. Taf kemm hawn Maltin jafu jiksu. U t-Taljan taf x'ikun għamillek? Tafx ikun għamillek it-Taljan? Jkun użalek ġir li jkun użat mingħand ħaddieħor. Wara sena jqalek li għamillek il-Malti jdew ma kellx xejn, imma Taljan! Taljan! Prodott! Jien naħdem id-designs fil-labels pereżempju, fil-prodotti, għamilt li smart, aqqas ngħidlek kemm il-prodott għamilt. Eh, tal-barilli xeħida kadawk, dawk taw taljani, dak għanti dik taf kemm tajba dik barre. Mawx prodotti Maltin tajbin hawn ferjuri ma tajbin ukoll. Hawn tajbin ukoll. Imma kif qed ngħidlu, peress li aħna poplu żgħir u kulħadd rela ma jkunx jixtieq dak li jkun li inti aħjar minnu. Dik tweġġagħni immensament, dik tweġġagħni. Dik tweġġa. Jien nara pereżempju l-X Factor tarawhom inti, British Got Talent u hekk, tarhom jikbu, jibku, wieħed wieħed mal-ieħor kulħadd jibki għax m'għaddiex. U dak għax hekk u l-ieħor għax jiġi minn hekk u dak għax dik tweġġagħni, dik dik verament tweġġagħni dik. Jidha jekk inti tajba, jiena ħa niġi ngħidlek prosit tal-pittura li għamilt. Veru talented, veru għandek don. Kompli żviluppah, mhux tiġi tgħidli din inti qed tagħmilha biex tkompli tirredikola ruħek tgħidli hekk hux nagħmilha kollha. Daw x'affarijiet huma. Meta inti qed tarani Villa fis-sħab. Qed tara mhux qed ta' mhux qbadtni qed nara stampa, qed ta' qed fis-seħħ. Fis-seħħ, imma insomma. Inkomplu fejn ħallejna. Issa daw l-istess relatati mal ma le le mal-imħabba daw, daw mal-imħabba, daw mal-imħabba. Hemm taqbila fuq l-għajnejn Min għandu l-għajnejn ċelesti u hemm ta' qbila fuq min għandu l-għajnej bħal tiegħek. Mela daw tal li għandhom l-għajnejhom ċari. Edek, dawk għajnejk iċ-ċelestini, inxebbahomlok mal-baħar b'nazzi. U jekk iddur id-dinja kollha ma ssibx oħra tħobbok daqsi. Ten għandek b'nazzi u daqsi, mhumiex perfetti, imma fonetikament jissemgħu sbieħ u hemm messaġġ. Hawn qiegħda l-għarusa li qed tkun innamrata. Eżatt, ġie li tkun minnamrata għannamrat jew minnamrat għannamrata. Qed tifhem? Issa hawn di, di ħelwa wkoll, ara, dawk għajnejk minn lewn it-tuta, skuri għax it-tut ikun skur, dawk f'ommok tal-karmelli inti ma lħaqthomx. Meta kont żgħir jien, Fil-festa tkun tista' tixtri, tkun karamella magħmula mill-ġuleb tal-ħarrub u kienu jgeżżruha f'karta strazza. Għadhom isiru? Mela ma nafx. Mela żbaljat. Skużat, żbaljat. Mela ara x'għamlu. Il-karamella hija hija kannella skura. Dik li kif ġiet f'moħħhom li jassoċjaw L-għajnejn minn lewn it-tuta, ma di l-biċċa tax-xogħol, imma ħa ngħidlek għal xiex ara ġejja. Mela dawk għajnejk minn lewn it-tuta. Dawk fommok tal-karamelli għax jixbhu l-karamelli. Inkellmek ma tantx nista', spiss għalik nibgħat inselli. Dek karamelli għax spiss u spiss għalik nibgħat inselli. Kellek ma tantx nista' narak, però spiss għalik nibgħat inselli. Ara xi ħsieb hemm wara. It's very simple tismagħha ma biex tikkrea minn hawn. U l-ħsieb tagħha biex telabora forsi tgħid dwar il-ħsieb tagħha ta' din it-talba? Il-ħsieb tagħha, ifhimni, kien għax il-ħsieb tagħha huma li kienu naħseb jiena, li kienu jsibu skuża ta' kif għax qabel mhux ħa tmur inti direttament. Hu żgur. Allura jiena naħseb mill mill-intelliġenza tiegħi jew mill-injoranza tiegħi, naħseb kienu jsibu ways and means jiena, ta' kif jaslu hawn mingħajr ma jaslu dirett hemmhekk, naħseb jiena. U n-nanna wkoll dawk kienet tgħidhomlok biex taljenakom. Dawk dejjem biex. Però, però, fihom ta' tagħlimiet sbieħ, pereżempju waħda minnhom mela tal x'ismu għadtilek hu tal-karamelli. Ivi. Eh, di sabiħ. Issa fakkarni ħa ngħidlek waħda tas-sargu, di tas-sargu. Sargu biex taqbdu meta jkun xieħ tittamillu li tkun professjonali, sajjid professjonali u l-iska tkun taf kif tilliska il-pija ħa jinduna li hi falza. Qed tifhem? U di kienet waħda mit-taqbiliet li hi qatt ma kienet kompliet. Kont ngħidilha kompli li nanna tkun ngħid kienet tgħid li ma nistax niftakarha. U l-ewwel żewġ versi kienu hekk, imbagħad tant bqajt nirrifletti fuqha, kienet mietet jiġifieri. U Darba fost l-oħrajn tkun tija tal-kaċċa u għad noqgħod naħseb fuqha din il-biċċa ta' xogħol, kif nista' nispiċċa jiena? Biex ma tintilifx. U dik kienet tgħidli sar guxieħ nismagħhom jgħidu. Għax da ara ara tara kienet tkun għaddejja di kienu hemm kien hemm erba' minni sa minn nies il-pjazza fuq bank u ta' nisma' b'gamblu jintel jitraduh għax jekk ma jkunx jintel hu mhux sejjer għalih. Tifhem? U konna ngħidla kif tkompli. U mbagħad jiena komplejta b'dal-mod. Mhijiex taqbila perfetta pero xorta tagħmel sens. Ed hekk. Sar guxih nismagħhom jgħidu b'gamblu jinten jitraduh. Min qatt f'ħajtu kellu jgħidu li ġo t-taġen għad fi xjuħ, minn hemm isfel iġvir. Baqas toħlom li minn hemm isfel ħadd itlem jekk inti tiġi biex hu jtiġiq. Dik kont komplejta jien għax dik ma qatt qatt qatt ma rnexxilha tiftakarha. Lanqas ommu. Le, le, dik qatt ma rnexxilha tiftakarha. Issa. Di sabiħa wkoll. Mela qabel Fi żmien l-antik l-irġiel kienu jkunu bil-lobbja, bil-polka, qed tifhem, u ħolqu dil-biċċa xogħol. Mela dak ħanin itwilu l-qajjaq, żnell pulit, donnu labra ġol-istoċċ. L-istoċċ kien ikun dik li qisha cuscinette ngħidilha jiena, fejn iddaħħal il-labra meta ma tkunx qed tintuża l-labra. Tifhem dak hu l-istoċċ. Mela, u aħna nużaw bħal stoċċ fejn naf jien, ħelu jew whatever, meta kont żgħir, ma nafx illum għal xiex jużawh. Naħseb anke tal ta' toothpaste jużaw stoċ illu. U naħseb inqatat ukoll, rari għadek tisbaħħa. Mela di qiegħda hekk ara, dak ħanin itwilu rqajja donnu labra ġol istoċ. Kull ma jilbes kollox jixraqlu sal-katina u l-arloġġ. Il-polka l-arloġġ kien ikun attaċċjataw ma' memus mal-katina. U di wkoll għalxiex kienet taħseb li. Di, fhimni di, most probably kienu jaraw, kienu jkunu nisa għax mhux dejjem irġiel kienu jkunu fuq il-bankijiet u josservaw. Għax inti kellek il-ħin kollu tad-dinja tossorva. Għalhekk da sta dal-ġid kollu ħa jintilef għax illum jien bilkemm insib ċans niħasel, bilkemm insib ċans. U tikkomunika, aħseb wara fuq il-bank u tosserva. Ġifieri da Maż-żmien sfortunatament ħa jintilef kollox. U taħseb li huma assoċjati aktar man-nisa dawn it-taqbiliet jew? Fibni, naħseb hemm bilanċ ta' naħseb hemm bilanċ. Għax kemm irġiel u kemm nisa kien ikun kien kien kien ikunu fuq da jien niftakar ngħidlek fit-trobbija tiegħi fibni peress kelli kien hemm nuqqas ta' flus l-ewwel nett ġugarelli m'għandekx qas fil-ħolm m'għandek xans fil-ħolm m'għandek qas fil-ħolm Timmaġina ħa jkollok. Kollox magħmul bl-idejn. Ġugar ma għandekx ċans. Il-familji jiena missieri kien iffissat fuq il-Knisja, kien brainwashed mal-Knisja. Allura meta jkollok l-att ta' żwieġ inti trid tirriproduċi tfal. Dak kien sfortunat. Qatt ma qallu l-qassis, qatt ma qallu l-qassis kemm titbati biex trabbihom u kemm se jbatu l-ulied biex jitrabbew. Għax mhux ħajkun hemm. Ej sewwa. Konna noqogħdu ġo sodda t'erbgħa, ta' t'erbgħa, tlett subien u nnaddat. Mela tiġi għandek kontradizzjoni, għandek female. Mela tliet subien, ħut it-tew min? Ġo sodda single. Sew hekk. Biex jiena nobdi l-father, x'il-father ma kienx irabbihom hu. Il-father sfortunatament ma kienx irabbihom hu. Għal dak li jkun l-inqas familja sebgħa. Ħdax, erbatax, għoxrin. Ma' min bata? John Kind, l-ewwel wieħed. Ħa ngħidlek kif batejt, ħa ngħidlek kif batejt. through din il-biċċa ta' xogħol. Jien ħadt scholarship kont Mount Carmel College, illum St. Elias. Kont ħadd scholarship hemmhekk. U d-daddy tgħidx kemm feraħ huwa x'meta tieħu scholarship bħal common entrance tal-lum tagħmel eżami u tiġi mal-ewwel għaxra ta' Malta kollha. U jiena kont laki ma kontx xejn speċjali ta' imma kont laki li ġejt mal-ewwel għaxra ma nafx kemm kien ikun hemm bħala kwantità u feraħ. U feraħ. Ħabba dil-biċċa tax-xogħol tal-ammont ta' tfal F'dak il-ħames snin aħna kellna l-kantin. Temminni jekk ngħidlek f'ħames snin jiena 15 cents platra vjul kont nimla barmil dmugħ kuljum. Barmil dmugħ kuljum waħdi! Ma nistax nixtrih, ma kienx ikolli. U s-sabi kienu jgħidu l-għafja biex se tieħu ġol. Nkun ngħidilhom għax l-irkotta pereżempju tagħmilha ħażin. Darba fil Darba fil. Forsi, forsi, kont nixtri pastizz u biex tixtri pastizz kien six pence, two cents five. Trid tagħmel xi ħaġa, trid taħsel il-platti għax jekk ma taħsilx il-platti 'l ommok jew tmur tixtrilha jew whatever, mhux se toħodhom. Jiġifieri trudi l-biċċa tax-xogħol batejna batejna mmens tuffieħa tinqasam bi erba' pereżempju fl-ixkum koka meta jkollok kemm ixxarrab xoftok tippassjah il ħuk. Papoċċi jinsa li ħa tmur tixxi xi relatifs minn t'ommi kien joqogħdu l-belt anzjani jagħmluhomlha ta' ċaruta, mil-leftovers jagħmluhomlha ta' ċaruta. Bagħtija bagħtija kbira. Ikel? Hi kelma tbiss se tmur tgħid 'l ommok ma togħġobnix jew jaqleb il-mejda fuqek jaql x'jaba' ċunturin, x'jaba' ċinturin, u ddum bl-imfafet ma nafx kemm jew jaqleb il-mejda fuqek jiġifieri m'hemmx tit m'hemmx option. Kienet ħaġa differenti. Dik ħabba dik il-biċċa xogħol sofrejna immens. Allura Peress ħabba n-nuqqas ta' flus, ara, ara x'jiġri mbagħad. Min-negattiv, l-ommijietna kienu joħorġu bil-qeda fuq il-bankina u saru dawn l-affarijiet. Li kien hemm il-ġid, dawn ma kinux joħorġu, dawn ma kinux isiru. Allura tittieħu, tittieħu minn żewġ perspettivi differenti. Tifhem? Mela, inġenninkom għax naqleb minn suġġett għall-ieħor jien, da, ma. Hekk hekk moħħi jgħaġġel ħafna. Eh, di, di, di kien ta' twiebed di, għax ta' twiebed kien jgħidilhom x'jaru meta meta ma jmutux regolari, kienu jgħid kien hemm kien jkun jgħid il-sieħbu, pereżempju, u l-sieħbu da ta' parsi qed jgħid il-xi kotra da, tifhem, kien jgħidilhom x'jaru każa m'intomx qegħdin tmutu. Nirra l-mewt tiġi għalikom. Sabiex nagħmel xi tebut u ndaħħal xi skut fil-but. Skut kien one shilling eight pence. Immaġina għax ġi xelili, għax żewġ xelili.
Issa qed jisħetom. Mela. Qed jisħu u risi qed jixtieq li jmutu biex għax hu lejx inti jew kien minn X'għażla kellu? Eh, eh, inti jekk tbiħħit il-pushchairs, titlob l-alla jitwildu trabi, le? Eh? Mhux Jew l-iskufi. Digora ta' twifet, issa, bela. Ehm, Eh, di, di li qaltli, di li qaltli nhar is-Sibt, di. Di friska friska. Ejja, di, di qaltili, di qaltili ommi, di nanna qatt ma qaltili, qed tifhem? Imma kienet tafha nanna? Ma naħsibx le, ma, ma, ma nafx. Ara, wis probabbli kienet tafha. Għax il-ommi semgħatha minn xi mkien. U l-probabilità hija li semgħatha minn għand ommha, tifhem? Naħseb jiena. U ommok kemm għandha żmien jekk tippermetti? Ommi llum għandha 87. 87. Mela, ix-xita nieżla kif sejra mmur? Mingħajr umbrella li nxarrab żgur? Hawn ġentilissma sinjorina jien nofrilek l-umbrellina ra bara sema' rah jirġa' fix-xita mbagħad ġie wiegħed mill-ewwel Alla jew ġentilissma sinjorina jien nofrilek l-umbrellina u mbagħad kompli hekk Sabiex, sabiex sad-dar nikkumpa, le, sabiex jien nikkumpanjak u nwasslek ukoll sad-dar. Jiena mara, għalkemm tagħmel sens bħala rima rajtha, rajtha ma. Imma qed juża wkoll il-ħlewwa dan, dan il, eh, xi namrat, jiġifieri. Iva, dejjem kien ikun hemm element ta' ħlewwa, dejjem kien ikun hemm element ta' ħlewwa. L-umbrellina. Eh, żgur għax inti, is, ifhimni, jekk jien interessat fik, ħa ngħidlek xi ħaġa li, biex tiddiskustak. Ħa nipprova nġiblek l-ilma. Qed tifhem kif jgħid kif kif jgħid eh, l-antik. Mela, dik lesta wkoll. Issa, mela da l-ġigoletto li tkellimna fuq, da da tajjeb li tisimgħu għax da kif qed ngħidlek, min jaf bih hemm verżjoni differenti. Qed tifhem? U mbagħad nispjegah kulek wara. Mela biex tifhimni żgur, poles, poles. X'baħna peress li konna taħt bażi Ingliżi huma l-lasti li nużaw aħna fil-futbol. Forsi inti ma tkunx taf biha, tifhem? Għadhom jażluha jgħiduha sal-lum il-kommentaturi jgħiduha sal-lum. Mela di qed hekk il-partita bdiet. Bda dejjem l-arċ rivals il-Floriana ma' Sliema. Daw kienu jgħajru l xulxin. Twiebet, tiġijiet, jaqtgħulhom ras, bajd tal-kulur, karnival kull logħba. Hekk kienu jgħidulhom jew kienu jagħmlu xi twiebet? Le le żgur żgur kull logħba li jiltaqgħu daw. Jien nilħaq ftit fl-aħħar tas-70 kull logħba li jintaqgħu Isek qed tara karnival, karnival, si ġifieri li kien l-istadium tal-Gżira, biex kien ikollhom kollox preparat, min jitlef jieħu kollox lejn id-dar, jew imur jarmi issa ġejja fejn kienu. Wara joħorġuhom iġorru. Wara, wara. Però mbagħad qabel kont niftakar jiena kienu jiżvujtaw il-bajd u jekk ta' Sliema huma biċ ċelest u l-blu, ovvjament ta' Sliema kienu jimluh bit-trab, jixtruh man taż-żebgħa, powder blu bil-paċenzja kollha minn dik it-toqba u jdaħħlu t-trab Dwar ma sallhu ma d-dimgħax kif kien jirnexxilhom jagħmluha, mbagħad jitfgħu fil-ground u jiġu patches. In-naħa ta' fejn ħa jkunu Sliema l-ewwel half jiġu blu ċelesti u Birkirkara l-pajjiż li ġie minnu jiena kienu isfar u aħmar. Kienu dak qabel il-logħba. Ma mbagħad kien ikollhom lest dawk maskri twiebet biex inti joqogħdu jikkuljunawk, ah dik kelma dik kelma veru sabiħa di, jikkuljunawk illum m'għadhiex tintuża. Qed tifhem? Di minn minn minn nanna jien tgħallimthom dal-affarijiet. U għadni nużhom sal-lum. Għax nieħu pjaċir li xi ħadd jisimgħani ngħidha jgħidli isma' għax forsi minn għaxra jgħidlek wieħed jgħidlek tikkuljuna x'inhi. Imbagħad hemm disgħa minnhom ma jagħtux każ. Imma jekk issalva wieħed biss, nkun għad nagħmel xogħli bħal ma jagħmel Michael Spagna. Tifhem? Fiċ-ċokon. Għax dak jagħmel ħafna ġid. Mela di qed hekk. Il-partita bdiet Il-gowġa sar hemmhekk tittara il-ballun bejn il-poles mar. Ġifieri xi ħadd minnhom skurja bl-oskurità fuq wiċċkom ġa u t-twiebet tagħkom tfajtuhom ġo tal-Pietà għax wara li jitilfu kienu jitfgħuhom ġo tal-Pietà biex jaħbuhom imbagħad. U mbagħad tkompli hekk. B'dan ritmu wkoll. Ija, b'dan b'dan b'dan b'dan b'dan ton titgħidha. U mbagħad tkompli hekk. Hemmhekk trid tara li s-Slimiżi qattgħu xagħarhom, marru lejn djarhom imbikkijin, għaliex tal-Irish biex te jqassmu lix-xelin ġabuhom fix-xejn. Mbagħad kienu jgħidulhom ja ħmir! Żgur tal-Irish tal-Furjana għalhekk jgħidu f'biex te jqassmu lix-xelin, jiġifieri lilhom rebħulhom u ġabuhom fix-xejn. Tax-xelin tas-Sliema.
Tax-xelin tas-Sliema.
U mbagħad kienu jgħidulhom, peress li kienu kienu ta' Sliema dejjem nhar id-Dud kienu jkun hemm ħafna baħrin, mhux il-Belt biss, kienu jgħidulhom, Ja ħmir morru sibu ferut u magħkom ħuduh nhar id-Dud jew inkella d-dar hemmhekk aħjar. Fhimt? Ħmir morru ndifnu wkoll, kienu jgħidu fl-aħħar. Issa ħa ngħidilek kollha Kif suppost bi tjum sew, għax dek ma tispjegahiex ma taqbax ta. Mela, il-partita bdiet, il-gowl ġa sar, hemmhekk tittara il-ballun bejn il-poles mar bl-oskurità, fuq wiċċkom ġa, u t-twiebet tagħkom tfajtuhom ġo tal-pjetà. Hemmhekk tittara l-Islimiżi qattgħu xagħarhom marru lejn djarhom imbikkijin, għaliex tal-Irish biex te jqassmu lix-xelin. Jah, ħmir morru sibu ferut, u magħkom ħuduh għar id-dud, Jew inkella id-dar hemmhekk aħjar, ħmir morru ndiffnu lkoll. Dak kienu jgħidulhom morru sibu wieħed għax intom m'intomx tajbin għall-ballun, jiġifieri, ma tibdewx magħna, ġibnikom fix-xejn, da bħal ma għamel dak il-ktieb hawn, x'jismu dak il-ħabib tiegħi wkoll dak li kien jagħmel il-ballun pinġut? Kien għamel ktieb fuq il-ballun piġġuġ jismu Dak l-Istudent. Dak hu, dak hu, dak hu. Dak minn hemm mhux probabbli ġabar di li ispirah forsi li jagħmel dil-biċċa tax-xogħol. U di hemm hemm xi mużika magħha xi? Naħseb kif ikun hemm mużika magħha, però it-ton eżatt kif għattulek jien. Għax għax hemm lokalità oħra jgħaddu ton differenti. Din. Kont tismagħhom inti jew il. Le, in-nanna kienet tgħidili b'dak it-ton u jiena kont ovvjament F'għaliha dejjem bit-ton għax jekk tibdlilha t-ton, jispiċċa s-sinifikat tagħha. U m'għadhomx jiġifieri jgħiduha din taħseb jew. Le, le, spiċċa kollox, spiċċa kollox. Dawn li qed ngħidlek jiena jekk jekk hemm minnhom li ma smajthomx inti, kif immut jien, intradam kollox. Ċertissimu li qed ngħidlek. Ċertissimu. Għax m'hawnx min m'għadx fadal min jieħu interess. Tifhem? U huma taħseb forsi kienet qaltlek xi taqbila li kienu jirrispondu lura? ta' taslima?
Eh, ħanaj, kien hemm żgur, kien hemm żgur. Imma nanna mhux għas li żżomm biss, i fej seta' tisbaħħa. Eh. Imma setax tisbaħħa għax jekk dak kien jintqal ġo taslima, kif qed ngħidu minn mħabba nuqqas ta' trasport, qed imma mhux 20 minuta taħt mur mibik il-karamelli ħajhom itilgħin. Kont ħa tibqa' fil-lokal tiegħek, jew kellha tmur l-iktar l-iktar xi mkien fil-viċinanza, bħal Birkirkara Santa Venera, per eżempju, qed tifhem? Mhux se tmur. Allura, wisq probabbli ma kinux jisimgħu, imma ovvja, bottaw risposta, imbagħad il-Malti xi vuole, ġifieri ovvja li kien hemm. Imma jiena kif qed ngħidlek, peress li n-nana kienet mill-Furjani kont nisma' dak li hu kollu minn hemmhekk. Dieha ħelwa ħafna wkoll u dieha antikissima. Din li se ngħidlek antikissima u qatt ma smajtha fl-ebda programm. Għax ġieli kien hemm bħal daw ta' Għajnejk iċ-Ċelestini li smajt simili, imma din oriġinali għall-aħħar li se ngħidlek jien. Dak kien bniedem sinjur u kien joqgħod il-belt. U da ovvjament meta inti toħroġ bil-lobija bil-polga u hekk inti ħadd ispikka oltre ħadd ispikka. U Dak krea dik xi ħaġa, għax hu kienu jkunu jaqbdu miegħu n-nies, peress li kien jispiċċa, u min ivvinta krea għalih, għax xi ħadd ivvinta dik, imma krea għalih ta' parsi hu krea biex jagħti risposta għal dak li se ngħidlek issa jiena. U dak kien raġel twil, kien raġel twil pulit kif qed ngħidu. U di tibda hekk mela. Malli noħroġ minn dari, qalbi x'nagħmel xi żewġ passi, Għajnejja lejn xi sinjorina nitfagħhom ċassi. It-tfal malli jarawni, kollha jiġru minn ġewwa, għax il-kappell li kolli inkella l-għonq mhux qiegħed sewwa. U jidħqu jidħqu bija u ma nafx għaliex, għax huma ikrah minni u m'għandhomx biex. Din veru antika, din fl-ebda programm qatt ma smajtha. U kien jgħidha hu? Hu kien jgħidha, hu ovvja kien jgħidha lil ħaddieħor, ovvjament ma semgħet għandna u n-nanna ara li bħalma qalet qalilha lil ħaddieħor. Tifhem? Issa, mela, xi ħaġa oħra. Dik għadniha wkoll. U qabel forsi jekk ma jimpurtax. Dawk li qed li li taf li hemm xi ħaġa simili bħalhom. Forsi tiftakarhom jew. Ma niftakarhomx le. Kif qed ngħidlek ġieli smajthom, però qatt ma ħadt interess. Fejn tara din qisha. Ħa ngħidlek għax iex qatt ma ħadt ġieli smajt li jixbhuhom għax jien ma rridx nitlef dak li kelli. Qed tifhem għax imbagħad x'jiġrilek taqbad din taqbad din u tgħid liema verżjoni allura biex biex Ħa ngħidlek jekk trid jekk trid għandna ħabiba tiegħi. li l-mommy tagħha ma nafx minn liema lokal kienet. U kull waħda li qaltli hi, l-ebda waħda ma smajt jien. Ġifieri jiena ħa ngħidilha di, wis probabbli dan il-Ħadd li ġej nintaqa' magħhom, u nara taċċettax. Jekk taċċetta ħa takkwista xi ħaġa li qatt ngħidlek għax biex minn minn għoxrin jiena qatt ma smajt waħda, ġifieri dawn kollha oriġinali. U kif qed ngħidu, minn lokalità differenti. Ma għandhom x'jaqsmu xejn ma ma kien ma li kienet tgħidli n-nonna. Mela, din oħra jekk min isser żball. Eħe, din qaltili qaltili issa din ara. Na, però ġieli smajta man xi ħadd ieħor. Naqla qalbi u nibatielek. Nibgħatilek ġo ta' bakkiera, ta' bakkiera qabel ma kienx hawn dawn il-pakketti tas-sigaretti, allura kienu jkollhom l-Ingliżi kienu jkollhom dik il-kaxxa tal-landa fejn kienu jerfgħu t-tabakk u ovvjament kienu jgħidulha dak il-kontenitur kienu jgħidulu t-tabakkiera. Tifhem biex niftehmu ma kienx hawn dak il-pakketti li nafu bihom illum. Naqla' qalbi u nibagħtilek aw naqla' naqla' qalbi u nibagħtilek nibgħati lek ġo ta' bakkiera u kif tiftaħha ssibha tibki u tgħid dil-qalb li ħabbejt jiena. Qed tifhem wis probabbli kellu xi ħadd ieħor hu, qed tifhem allura biex tibgħatlu dak il-messaġġ wis prob ara dejjem hemm dak l-element biex tasal flok tasal dirett għax kienu l-ġenituri kienu jbeżżgħuhom tifhem kienu jbeżżgħuhom anke jekk tbus il-għarus. tinqabad ilha, qed tifhem jiġifieri b'hekk kien hawn dal-biża' kollha. Però imbagħad huma kienu jsibu il-ways and means ta' kif jgħaddu minn il-ventilatur biex tiftehmu kif ngħidu aħna. Mela x'hawn iktar. Eh, di, di, di ukoll. Di qiegħda b'dat ton, di għalti li nhar is-sibt ukoll. Me l-almami flusi kollha, tara b'dat ton, b'dat ton era, biex tixtrilkom fi, biex tixtrilkom xi fi golla, ibkula, wajdula, li ta' żagħżu l-aqwa minnhom kollha. Qed tifhem? Jiġifieri hemm min. Ta' żagħżu hemm. Ta' żagħżu wisq probabbli kien hemm xi ħadd mill-Furjana għax kien hemm xi furnar. U ovvjament peress li d-nana kienet mill-Furjana u dawk li kienu jagħmlu t-taqbiliet kienu mill-Furjana kienu jgħidu isma' ta' żagħżugħ m'hemmx aqwa minnu. Li tkunu aqwa minnhom kollha, tifhem? Di oħra pereżempju, morna China u dħalna ġo lukanda. Sibna ħafna jsajru t-te. Għajjat lil waħda sabiex tiġi ħdejja iżda dina qaltli le, ta' lil hemm u ta' lil hawn u tan-nofs tiġi 'l hawn. Jiġifieri hemm minnhom Ishom bla sens ngħidilhom jien, però jekk tmur però mbagħad jekk tmur lura dak iż-żmien kienu jagħmlu sens. Mm. Għax jiena ħanajdlek, per eżempju, ehm, kien ikun hemm programm fuq eh, il-Malti. Edin, eh, nanaf edin sew xi ħaġek. Mm. Kiku ta' fidda li konna nitqu fl-80s. Zada qed insemmu mill-80s issa. Jekk mur tismagħhom illum mhux titħaq. Tajt jien Kont tgħid jien kont nidħaq b'dan ir-redikolaġni. Jiġifieri dawn meta ġew ivvintati f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa ta' barra minn did-dinja. Wisq probabbli. Imma hemm minnhom kif qed ngħidlek ma jagħmlux u di di l-aħħar waħda li qaltli. U sakemm ħaditli xi għaxir minu għax għaxar minuti l-ewwel għamilt għaxar minuti għedtilha di ma għedtilha di tgħidha l ħadd għedtilha x'di veru ma tagħmel sens. Għedtilha mhux se ngħidha l ħadd. Għaddew għaxar minuti sakemm intuħu t-tea Għattilha minuta waħda. Għattilha għaw qiegħed l-iskop. Jien minn għalija aħna meta konna żgħar, ġieli smajt tal-kelma turretta inti? It-turretta? Turretta hija il-washroom tagħna tal-lum. Fim? Kienet tgħidlek il-mammi mur tella li l-kaddarun fit-turretta. Tifhem? Għat imma di taqbil, ħazza ngħidlek it-taqbila x'għandha x'taqsam di turretta ma l-is madon qatilha ma tgħidix, please. Ħadt il-HD, rrid hi. Sakemm qed nieħu t-tè, taf x'inhi rrid, taf x'inhi Turretta? Lighthouse Turretta. Qatt smajtha li l-outhouse hija Turretta? Ħa ngħidlek għal xiex kif indunajt, within ten minutes indunajt. Ed hekk, it-turretta ssinjalata, ġifieri kienet fuq il-fil issinjalata ra x'kelma sabiħa dik. Qaluli, Ħanini ġej. Ara ma ġej diġa ġej li żgħob għax jiena din turret ta' dil washroom ma ħalini ġej minn fejn ġej dan minn fuq il-bejt tal-washroom ġej dan bla sens. Qalu li ħanini ġej. Ara. Jien ħadd ferħa bla temma għax il-vapur baqa' għaddej. Bdiet tixel il-bozza tal-lighthouse u meta kienet tixel most probably kien kien tindika li da ħa jieqaf. Hemm ara departure ara ara swit il-qalb fejnu. Kienet ferħa bla temma. Żgur ferħa bla telma kien minn għalija li ġej L-għarus tagħha fuq dak il-vapur lura, l-għarba għaddej. Imma t-turretta kieku m'għamiltx, kieku ma qgħodtx naħseb jiena u nirrifletti dit-turretta x'seta' kienet, jien kont nibqa' naħseb li dit-turretta hija l-washer. Ma mhijiex! Mhijiex! U mħabba f'hekk issa sirt naf jien, wasalt kważi biex immut, li t-turretta hija lighthouse. Ma ngħidhiex iktar issa lighthouse bl-Ingliż, għax la jiena naf li bil-Malti teżisti l-kelma Nipprova nuża. Issa ħa ngħidilkom xi ħaġa di m'għandix taqsam ma. Sorry qabel skużani qabel ma. Għad għad għad għad U di bil-fors għall-arus kienet tingħat jew inkella? Dejjem, dejjem, dejjem għax il-partenza jien qatt ma nista' ninsa ta' sitt snin meta biss il-ħut itew mill-aħħar darba. Trauma titmut biha. Jekk inti ma ġarab, ħanajdlek, il-partenza jekk ma kull Kull ħaġa li tiġri fid-dinja li sseħħ, jekk inti ma ġġa, jien tmut li ommi x'tgħidli inti? Illum mor agħmel kuraġġ, John, ta' ħej. Tista' tħoss li qed illum, le! Trid iġġarrab inti l-ewwel. Mela jekk inti ma ma mittitlekx ommok jew ma sirfillekx ħuk, jew ma sirflillekx il-papa tiegħek, kif tista' tħoss li nħoss jien? Ma tistax, però mbagħad għandek ora l-ferita penetranti sakemm tmut. Jiem ilu, daw ħuti eventually żżewġu marru l-Awstralja, wara xi erbatax-il sena ġew homesick u wieħed, l-ewwel wieħed ġie u huma u l-ieħor ftit għamel wara, ġie warah għax ma joqogħdux mingħajr xulxin. Wieħed minnhom mar u milux Wieħed minnhom sfortunatament miet, sfortunatament ta' 56 sena f'chest infection. Daw kienu għodu bizzebut, jaw milux. Għax illum kif qed ngħidlek kulħadd biżi, tqajt bihom morna għadna pizza u għadna nsemmu daw qatlu. Tlu daqs kemm kej dikinhar, meti ħajja laq 69 illum. Meta bistna l-aħħar darba, għedtlu qatt ma bkejt f'ħajti jien. Trid iġġarrab. Allura b'hekk kienu jsiru. U inti forsi għalhekk ma tkun tfittex xejn lil min kellu l-familja u telaq missieru l-Awstralja waħdu biex jibgħatilhom il-flus u ttrabbejt mingħajr missier saqsih. Saqsih. Saqsih. Tbatija. Trid iġġarrab. Issa din hija xi ħaġa li kont laki li qaltili di. Għax di kieku ma qaltili xi. In-nanna. Le, le, di l-mamma qaltili. Għattilha di minn fejn ġib, qaltli di għalli kont smajt għalli mruli wispa. Di biex xi taqbila u hekk. Imma fija sens umoristika, imma fija talima u sens qawwi warja. Ta' kien hemm ġuvni mxebba, u tajdix kif ommi ftakret għax qatt ma qalti li li norqod magħha jien mittu taw sintentu immaġina. Dar is-sibt qalti l-ewwel darba di. Kien hemm Żewġ għarajjes u dal-għarus biex jiġbid għalih kien kien jixtrilha kull ma titolbu. Kien għaw sta bene u kien jixtrila kollox. U di għalet madonna sibtu għal tasdini, zarbuni xju libsi u meta dak it-tmur way back dak iż-żmien, għadek 20 sena għalġi xellini kont mur taħsel dar ta' zewċ solari, biex ikollok xi ħaġa fil-but, kienet xi ħaġa qalet li ħabiba tagħha hekk qalti li bżalieħta qaltilha tgħix ħajja komda u hekk. Qaltilha żgur. Insomma, u żewġu biex naqtaw storja twila u nitfgħu fil-qas. U żewġu, l-għada li żewġu bil-karta, għalla tittajt li se tixtri

U bdiet teqlibha lir raġel di, bdiet teqlibielu. U bdiet tinżil l-għasel għax dan li bdiet teqlibielu miegħu kien jixtrilha xi rigali wkoll. Qed ejja, ġitni waħda sew. U da sadattant li r-raġel kien ikun propja raġel tagħha kienu kienu għax-xogħol, il-ħabib kienet iddaħlu l-dar di kienet pastaza oltre. U meta kienu joħorġu l-ħadd id-dawra tal-ħadd, Kien jinnota, raġel tagħha, kienu joħorġu l-ambrazzetta, jinnota li minn wara l-pensjali u minn wara t-tendini tal-gallarija kienu jgħodu jitqu bih daw tat-triq. U ta' dejjem jitellgħu l-mara kien jgħidilha Madonna kien jgħidilha niżvoga fihom daw moħħhom fin-nies. U kienet tgħidlu ħallihom in-nies, tagħtix kasu. U darba minnhom peress li hu sar għammiel ħafna magħha, U xeħħieħ. Qaltlu sma' qaltlu li r-raġel tagħha qaltlu ġus, qaltlu wasalt biex tisi żarbun ta'. Qalli, mela qaltlu ma tqattal, qaltlu issa ħana qaltlu qaltlu biex tifranka l-flus, qaltlu ħana nażar. U saqalek tista' tikbillek, qaltlu xieħ sajż ikbar. Tonta Alla kemm jilħaqlek moħħok, Alla u jservini iktar. Sadi, ara x'ġej wara jaqedi. U Hekk għamel, Barrett akkumpanjah, xaw iż-żarbun, ħadu size ikbar, hu da, meta bġi biex joħroġ il-għadd u beda jimxi, beda bħal speċi qisu ma tafx inti l-pass fil-lil quddiem, fil-lil lura. U qal insomma mhux xorta. U ħareġ u għala raġaw. Waħda wara l-persjana l-oħra, għala dik kara tisara. Kulħadd moħħu għalihom, kien intajlu kulħadd. Għad xi darba nisvoga magħhom. U insomma u jtella' dejjem moħħu jberren, iberren, iberren. U l-martu ma qalla xejn ġew biex joħorġu l-ħadd. U kif eżatt ħarġu sab in-nies jittawlu jnemsulu. Għallhom ħanajdilkom bajta kbire. Eh? Għallhom joħroġ u jidħol kemm irid. Għallhom la kuntent biħien, kuntent kulħadd, ħodu ma saqajkom. U telaqlem, kienet jgħidilhom għaż-żarbun. Imma ma kienu jafu li dak għallu l-ħabib. Tifhem għalhekk il-mara x'użat hi? Użat iż-żarbun u mbagħad għalax qallhom jidħol u joħroġ kemm irid għaż-żarbun. Fhimt? Qallhom la kuntent bih jien, kuntent b'kulħadd. Qalu ara kemm hu ċuċ da jasra. U qatgħu. Dik l-istorja insomma tas-Sur Pasquale.